Puji Tuhan diatu aku deka mai kita macha ka bup kudus iya nya kitai macha ba bup pemungkar jadi sebedau kitai macha ka sili agi ba cherita dalam bup pemungkar diatu aku deka macha ka tauka deka nerangka jaku pemuka ari bup pemungkal iya nya leka jaku pemungkal reti nya asal bup tu ngayanka jerita pasal penyadi semua utai di langit enggau di tanah pasal asal mensia enggau pun penyalah enggau pemerinsa betumbuh dalam dunya tu enggau pasal jalai Allah Taala ngintu mensia. Bup Pemungkar tu bisi dua iti bagi ti besai iya ti ke satu iya nya bagi satu sampai sebelas nya pasal penyadi dunya enggau jerita ti keterubah. pasal mensia. Ba tu nusui jerita pasal Adam seduai Hawa, Kain seduai Abel, Nuh enggau ai bah sereta enggau kota Babilon lalu kedua bagi dua belas nyentuk ke lima puluh nusui jerita pasal aki ini orang Israel ti tuai dulu keterubah iya nya Abraham, iya ti tampak. besai pengarap enggau ngasika Allah Taala udah nya ditangkan ke jerita anak iya Ishak enggau uchu iya Jakop kedua bali nama iya Israel. Enggau jerita dua belas iku anak Jakop ti mungkal dua belas raban bansa Israel. ti balat agi dikenang iya nya siku ari anak Jakop ti benama Josep enggau pekara ti ngujungka Jakop sereta enggau bala anak iya sampar diri sebilik diau di menua Ejip. Sekumbang bup tu nusui jerita pasal mensia iya ti batang bendar nya nusui pasal pengawa ti udah dikereja Allah Taala. Iya berengkah ba pengawa Allah Taala ti ngaga semua utai lalu puntul ba semaya iya ti seruran deka mandangka pengibuh diri ke nembiak iya. Sereta bup tu endang nusui pasal pengawa Allah Taala. ti pechara lalu ngukum orang ti ngereja penyalah ngiring lalu nulung anembiak iya enggau ngatur jerita sida. Bup ti lama tu ditulis endur naruh jerita pasal pengarap anembiak Allah Taala lalu nulung ngintu pengarap nya ngambika idup. Lalu ripih isi bup tu. Penyadi semua utai enggau penyadi mensia iya nya ba ripih ke satu ayat satu sampai aaa ripih ke dua ayat lima lalu pun dosa enggau pemerinsa betumbuh iya nya ba ripih ke tiga lalu ayat satu sampai dua puluh empat lalu ari Adam Ngagai Noh, iya nya ripih ke empat tauka pasal empat ayat satu sampai pasal lima ayat tiga puluh dua. Noh enggau ai bah, iya nya ripih ke enam ayat satu sampai ripih ke sepuluh ayat tiga puluh dua lalu bekenang ke kota Babylon iya nya ripih ke sebelas lalu ayat satu sampai semilan. Hari Sem ngagai Abraham, iya nya Ripih ke sebelas ayat sepuluh sampai tiga puluh dua. Lalu sida aki ini Abraham, Isak enggau Jakop iya nya Ripih ke dua belas tauka Pasal dua belas ayat satu sampai Ripih ke tiga puluh lima ayat dua puluh semilan. Lalu peturun Isau iya nya Ripih tiga puluh enam ayat satu sampai empat puluh tiga. lalu Josep enggau sida menyadi iya, Ripih ketiga puluh tujuh ayat satu sampai pasal tauka Ripih empat puluh lima ayat dua puluh lapan lalu bekenang ke orang Israel di Ejip iya nya ba Ripih empat puluh enam nyentuk ngagai um pasal tauka Ripih lima puluh ayat dua puluh enam. Jadi tu aja ke cherita